اوندا اساں کرݨ پئے ویندے ہیں وزٹ تے وزٹ کراوݨ دے وچ مین کردار ہے سارا انتہائی محترم بھائی جان ذوالقرنین سکندر صاحب حاجی ظفر صاحب تے سارے نال اتھاؤں آندا پینا سائیں تے تھوا کو ڈکھیندے ہیں مکمل احوال کہ اوندی باقیات کتنے باقی ہیں
اساں ہݨ قلعے دی لمی لمی دیوار دے نال ودھے سے۔ ہݨ تاں بیسیکلی ایہ سارا کچیاں اٹاں دی چݨائی محسوس تھیندی ہے۔ لیکن جیڑھے ویلے نواب صاحب ہݨاں نے ایں قلعے دی رینوویشن کیتی ہئی اوں ویلے ٻاہروں پاݨی آلیاں سلھاں لوا کے چدھاروں ایکوں مضبوط کیتا ہئی۔ جیڑھیاں اٹاں بعد دے وچ حاکم وقت نے اتھوں دی حکومت نے پٹ کے تے اوندی جھنگ بکھر روڈ تعمیر کیتا ہئی۔ اے قلعہ مسلماناں دے آخری فرمانروا نواب سر بلند خان سدوزئی نے بارہاں سو چار دے وچ تعمیر کروایا تے ایں دے تعمیر کرݨ اتے کم از کم بارہاں سال لڳے۔ اے تقریبا کوئی پنجاہ ایکڑ اتے محیط ہئی تے ایندے ابھے توں لمے تے لمے توں ابھے چار دروازے ہن تے ہر برج دوتے ہر گوشے دوتے ہر کارنر دوتے ہر نکر دوتے ہک برج ہئی جیندی اونچائی جیڑھی ہئی پنتالی فٹ توں زیادہ ہئی قلعے دیاں دیواراں بلند ہن تقریبا پینتری فٹ تے موٹائی جیڑھی ہئی ویہہ فٹ ہئی جیندے اتے ٹانگا، بگھی، چل سگدے ہن تے انہاں دیواراں دے اتے مختلف جھائیں دے اتے مورچے بݨے ہوئے ہن تے چاراں طرفوں ہک خندق ہئی تے اے خندق ہر خندق دے نال ہک ہک کھوہ ہئی یعنی ٹوٹل ٻارہاں کھوہ موجود ہن ایں قلعے دے اتے تے خندق دی جیڑھی چوڑائی ہئی او وی چالی فٹ تے اوندی جیڑھی گہرائی ہئی او پندرہ فٹ ہئی تے قلعے دے اندر ہر جاہ دے اتے پرانے پرانے انہاں نے رہائش واسطے گھر بنڑائے ہوئے ہن تے ایندے اندر جیڑھے باغات ہن باغات انتہائی خوبصورت ہن تے ہوں دور دے نایاب۔ پودے ہیں تے اے بہوں عرصے تک اے قلعہ ایویں چلدا رہ گیا تے ایں قلعے دے اندر ودھ ہک قلعہ تعمیر کیتا او تقریبا ݙاہ ایکڑ دے اتے محیط ہئی تے انہاں نے انہاں دیاں دیواراں کوں جیڑھیاں کہ کچیاں بنڑیاں ہویاں ہن اوندے باہرلے پاسوں پکیاں دیواراں بنڑائیاں تے انہاں نے سائیں سر بلند خان سئیں دے کہیں کوں مزار اقدس کوں وی ولا دوبارہ تعمیر کیتا کہ اوکوں پکیاں اٹاں دے نال بنڑونے تے اے سر بلند خان صاحب دی قبر دا منظر ہے تے اوندے تے کتبہ وی لگا پیا سی انہاں تے بارہ سو تری انہاں دی تاریخ پیدائش تاریخ وفات لکھی پئی ہیسی تے اوندے کنے بعد انہاں اے قبر تعمیر کیتی قبر تعمیر کرن توں بعد انہاں نے دوبارہ نواب سربلند خان صاحب دے ایں قلعے کوں ولا سر نو آ ایکوں بنڑاونڑ دی ایکوں ایندے ودھارے سانگے دی کیتی کوشت۔ انہاں نے ایندے وچ جیڑھی خندق ولا دوبارہ کھٹوائی اوندی جیڑھی چوڑائی ہئی او چالی فٹ ہئی تے اوندی جیڑھی گہرائی ہئی او پنجوی فٹ ہئی۔ ایں ولا نال چار نویں کھوہ وی انہاں نے اتھاں تعمیر کروائے تے ہک کوہ جیڑھا انہاں دا کھوہ ہئی او اتھوں دے جیڑھے مکین ہن مقامی لوگ ہن جیویں کہ لنگاہ ہن، ہوت ہن، مراݨی ہن، رند ہن، جسکاݨی ہن، کلہوڑا ہن، بلوچ ہن تاں دیگر جیڑھے ٻئے لوگ ہن تاں انہاں کوں انہاں نے ولا اے سونپ ݙتا تے اوندے کنے بعد اے ولا سلسلہ کار اینویں تے اڳتے چلدا ڳیا تے ولا اے قلعہ اینویں وسدا رسدا پیا ہئی۔ جیڑھے ویلے رنجیت سنگھ نے آ کے اتھاں جیڑھا کہ ایں ویلے قلعہ موجود ہے ایندی ایہہ آلی جنوب آلی سائڈ تے یعنی لمے آلے پاسوں ہک ٹبہ ہئی جیں ٹبے دے اتے کھڑ تے انہاں نے ہک زمزمہ نامی توپ آئی جئیں دے نال گولہ باری کیتی تے سئیں سربلند خان صاحب دی جیڑھی مسجد ہئی اوندا ہک مینار جیڑھا ہے او شہید تھی گیا تے اوں مینار شہید تھیوݨ توں بعد ولا سر نواب بلند خان ہک مرض دے وچ مبتلا ہئی تے اوں مرض دے وچ ہی جیکوں اسہال دا کوئی مرض آکھا ویندا ہی اوندے وچ بیمار تھی کے نواب سربلند خان اتھوں دنیا فانی توں کوچ کر گیا تے نواب صاحب انہاں دا اولاد نرینہ کونا ہئی اتوں بعد انہاں دا جیڑا بھنڑیجا ہئی احمد خان تے انہاں دا ہک نواسہ ہئی شیر محمد خان نے انہاں دے جانشین بنڑے نواب سربلند خان صاحب دے تے انہاں نے انہاں دا مقبرہ وی ولا تعمیر کروایا۔ ایہ مقبرہ قلعہ منقیرہ دے اندر جیڑھی لمی لمی دیوار ہے اوندے نال بنڑایا گیا تے ودھ جیڑھے ویلے رنجیت سنگھ نے ریاست منقیرہ تے قبضہ کیتا تاں اوں مسلماناں دی یعنی جیڑھا سر نواب بلند خان دی مسیت آئی اوکوں سٹ کے اوندے تھوڑا جے فاصلے دے اتے انہاں نے ولا ہک مندر تعمیر کروایا کہ جتھاں ہندو اپݨی پوجا پاٹ کریندے ہن تے مسلماناں دی ایں مسیت دے اتے ولا انہاں نے لا ݙتی پابندی تے نواب صاحب دی جیڑھی مسجد ہئی جیڑھی انہاں نے اپݨا عبادت خانہ بݨایا ہویا ہئی اوکوں انہاں نے ہک گھوڑیاں دا اصطبل بݨا ݙتا تے وقت دے نال نال وقت بدلدا رہ ڳیا تے مختلف لوک آندے رہ ڳئے تے ایں مندر دی، ایں ایریے دی، ایں قلعے دی کہیں نے خاطر خواہ حفاظت نہ کیتی، ایندی ڈیکھ بھال نہ کیتی۔ قلعہ منکیرا دیاں جیڑھیاں دیواراں ہن شکستہ اور ریخت تھیوݨ تے مجبور تھی ڳیاں، بھرݨ ڳلݨ لڳ پئیاں۔

اے اساں ہن جتھاں ہن سکول بڑا کھڑا ہے نا سی اے بیسیکلی قلعے دا اندرونی منظر ہئی اندرونی ایریا ہئی اتھاں ہن سکول بن گئے اے اساں من کیرا دیاں گلیاں دے وچوں دیکھو کہ اے قلعے دے اندر ہن باقاعدہ طور دے اتے ہک شہر بن چکا ہے اے ہک دا دروازہ ہے جیندے آلے پاسوں اساں ہن قلعے دے اندر داخل تھیندے پئے ہیں۔ تاں ایہ ݙیکھو کہ ہݨ اتھاں مختلف قسم دے لوکاں نے قبضہ کر کے ولا اتھاں اپݨے اپݨے گھر تعمیر کر گھدن۔ ایہ وی کہیں دا گھر ہے تے ایندے نال ہی ایہ اڳوں انہاں دے باغات سٹارٹ تھی ڳئن سئیں۔ یعنی ایہ ڄال ہے ڄال دے اتنے خوبصورت پودے ماشاء اللہ اتنا دل فریب منظر پیش کریندے پئن انہاں ڄالی دی عمراں ٻہوں سال اے کم از کم کوئی چھی ست سو سال اے ہین دے اندر ہک دربار وی ساکوں ݙیکھݨ کوں ملے۔ سین دربار عالیہ بابا سید نور قلندر بابا مرید حسین کاظم سین دا اے ہک چھوٹی جیہڑی درگاہ اے اتھاں تاں

اے ݙیکھو کہ قلعے دے اندرونی سائیڈ دے اتے جتھاں کہ اے باغات ہن انہاں دے یا خوبصورت قسم دی باغبانی کیتی ڳئی ہئی، پودے لائے ڳئے ہن۔ اتھاں ہݨ انہاں نے مرکزی عید گاہ بݨا ݙتی ہیسی۔ اے او کھوہ ہے جیڑھے کہ ایں قلعے دے اندر مختلف مقامات تے ہن۔ انہاں دے وچوں ہک کھوہ دی باقیات حالے تک وی موجود ہے جیڑھا کہ سردار نواب زادہ سر بلند خان نے اپنڑے باغات دے وچ بنڑایا ہئی جیڑھا کہ ایں قلعے دی زینت بنڑدا ہا اور انہاں کوں ٹھنڈک پہنچیندا ہا۔ تے ایہ کھوہ ڈیکھو کہ ایندے آثار اج وی باقی ہن لیکن قسم پرسی دی حالت اے ہے کہ ایندے وچ ہݨ لوک کوڑا کرکٹ سٹیندن تے اتھاں اے ݙیکھو مرکزی عیدگاہ بݨ ڳئی اے اور اتھاں لوک عید نماز عید پڑھدن ݙیکھو سائیڈاں توں کتنا خوبصورت منظر اے اے اتنے سو سال گزر ونڄݨ دے بعد وی اڄ اے حالات ہن اے جیڑھی دیوار تھوکوں نظر آندی پئی اے ایندے اتے تانگا چلدا ہا تے بادشاہ صاحب سئیں نواب سربلند خان صاحب ایندے اتے کریندے ہن چڑھ کے سیر و تفریح تے ݙیکھو کتنیاں بلند و بالا عمارتاں ہݨ ایں قلعے دے اندرونی مناظر دے وچ ݙیکھو کہ مختلف لوک آباد تھی ڳئن جیڑھے کہ انیس سو سنتالی دے وچ پاکستان آئے ہن مہاجر اے انہاں کوں وت الاٹ کر ݙتا ڳیا تے اتھاں ہݨ او لوک آباد تھی ڳئے

کہ ہالے تک وی ایں قلعے دی اندرونی سائیڈ دے اتے جیڑھے کہ ہوں دور دے وچ باغات لگے ہن درختاں دا خوبصورت نظارہ اور اے قدرتی حسن جیڑھا کہ اج وی موجود ہے خوبصورت قسم دیاں جالیں اور مختلف قسم دے درخت اور اے منہ بول دا ثابوت ہے۔ ایہ جیڑھا تہاڈے سامنے اندرونی نظارہ میں ڈکھائے تہاکوں ایہ بیسیکلی انہاں نے اتھاں ہن ہک بالاں واسطے پارک بنا ڈتا ہے۔ ایہ ڈیکھو کہ ایہ دور دراز تک جیڑھا ایندا ایریا ہئی ایندے وچ ہن بالاں واسطے پارک بن گئے۔ اتھ دے وچ تھوڑی جیہاں دیواراں حالی وی قلعے دیاں موجود ہن۔ ایہ آبادی دا دور توں تھوکوں منظر نظر آندا پئے اے باغات جیڑھے سر بلند خان صاحب انہاں نے سر سبز و شاداب اور اپنے قلعے کوں ٹھنڈے رکھن واسطے بنڑائے ہن اے او مناظر ہن سئیں تے اے ہن اساں انہاں دے ایں قلعے دی مکمل تھوکوں درشن ودے کرویندے ہیں سئیں تے ڈیکھو کہ کس لیول دی خوبصورتی آہڑی کہ اج توں بہوں عرصہ پہلے سردار صاحب انہوں نے اپنے قلعے دی واسطے بڑھائی آئی ہن اتھاں مختلف لوگ تھی گئے آباد تے ہن اساں دربار شریف تے حاضری ݙیوݨ ویندے پئے سے تاکہ اساں کے سلام کر گھنوں اساں مزار اقدس تے آئے سے ایہ قلندر شاہ صاحب دا مزار ہئی ایندی اساں سلام کیتا تے فیتہ خانی کیتی اور ایندے کنے بعد ولا اساں دوبارہ اپنا سفر کر ڈتا شروع تے ہن ولا اساں گاڑی اچ بہ گئے سے ڈیدھے پئے ہیں ڈکھیندے پئے ہیں تھوکوں ہن کہ اساں قلعے چوں جیڑے ویلے بہر تے نکلے سے تاں اے سامنے جیڑی تھوکوں مسجد نظر آندی پئی ہے اے سربلند خان نے اسے جہاں دو تہی او مسجد ہئی اور ایندا او مینار سائیڈ والا جیڑا کہ زمزمہ توپ دے نال ڈھے پیا تے اے اوندی پرانیاں اٹاں تھوکو نظر آندیاں پیوں سن بریک پانی والی اٹاں اے ہن اوندے مناظر تے اے او گلی ہے سی اے بیسیکلی سارا جیڑا شہر ہن بڑا کھڑا ہے اے سارا اسے قلعے دا حصہ ہئی اتھاں وی ہک دکان تہاکوں نظر آسی ڈیکھو اے پرانڑی اٹاں آلی دکان ہے اے وی اوں دور دی عمارت ہے دکان ہے اے کھڑی ہے اے اساں ہن منکیرا دے مین بازار دے وچ آندے پئے سے جیڑھا قدیمی بازار ہے سامنے تھوکو دور توں جیڑھا دروازہ نظر آندا پئے اے وی بیسیکلی اوں قلعے دا ہک دروازہ ہئی تے ہوں جھاد اتے ہی انہاں نے ہن ہک نواں خوبصورت جیا دروازہ بنڑائے تے ایں دروازے کوں انہاں نے بڑے اچھے طریقے دے نال ایہو کیتے اقبال گیٹ دا ناں ایں قلعے دے دروازے کوں

تے ہن کھاندے پئے ہیں حلوہ انہاں پہ تیار سئیں دیکھو کتنا زبردست قسم دا انہاں دا ماحول ہے یہ حال کھیر کڑدا کھڑے سی ماشاءاللہ دے نال ماشاءاللہ سی پرلے پاسوں حلوہ بالکل تیار ہے سی اے سر اساں پہنچ گئے سے منکیرا شہر دے مین روڈ دوتے کہ جیڑا بکھر جھنگ روڈ ہے اے بھی کوئی دور ہائی کہ پہلے اے سر بلند خان دے قلعے دیاں ایٹاں پٹ کران گئیں پہلے پہلے این جھنگ بکھر روڈ کو بنایا گیا ہائی ہن ڈیکھو کہ اللہ پاک دے شان ہیں کہ ترقی دے نال نال ہن اتھاں کارپیٹڈ روڈ بڑھ گئے ہیں این چوک دا کیا نام ہے ذوالقرنین سکندر
جی اصغر چوک پہنچ گئے سہی منکیرے دی یہ بھی انتہائی خوبصورت لوکیشن خوبصورت نظارہ پیش کریں پہ سہی تے اساں تو کو اج بیسیکلی آئے ودے ہیں دکھاون واسطے قلعہ تے نال اٹھاں دا میلہ